Família, kel es manu pun msi pikarus pika nhos sabi kual é nton sima bu sabi polémika ki sa torna di preku noo nhos a fada msi panki msi tranka fúlia sobri xou na algarvi família é polémika ki sa ta surji da dôs manu nka sabi si é marketing pa rapaz é tudu marketeru pa xou pode bende más txeu mau kuza ki sa ta pasa di sin sin rapaz krê burla kunpanheru y rapaz sa ta amiasa kunpanheru di kuzas konplikadu família. Nton, rapaz, nhos é dôs amigus, kuzê ki sta ta pasa nhos si nhos ka ta ntende pamodi dinheru? Nhos é kuzê ki dinheru ta fase, família? Tene panki ku tranka-folha na maior treta, família. Imajina, panki di se ladu ta ofende tranka-folha, tranka-folha ta ofende panki pa se ladu. Nu ka sabe kal des ki sta ta fala verdadi, kal ki é realidadi, kal ki é kuzê ki é verasidadi. Pamodi un rapaz gósi di lé tranka-folha, tudu kuza ki el ta faze. Senpri ta envolve marketing na meiu, nton kapaz ki é marketing pa es pode bende más xou i pa pesoas pode adiri más. Bu sta ntende kusé ki sta ta pasa entri Tranga fla ku Panki nu ka sabe kusé ki realmenti Tranga fla. Es ta fla ma Panki krê ganha tudu, krê ganha mel, krê ganha ménus. Nton kel-la ki é difikuldadi, mano. Rapaz, nhos é amigus, nhos tenta ganha. Tudu dos ganha un poku, tudu ta seta ganha y isu é midjor, bu ta ntende? Bo su ganha un xis, kel otu ganha un xis, Panchi, kuzê ki Tranka fla ki el fla? Panchi ka krê paga y bilheti di viaji pa Tranka fla pa el viaja pa Lisboa, bu ntende? Panchi krê paga su dinheru di kaxê, nton Tranka fla es se opinion, el é ka krê, el é krê tipu fifti-fifti, bo ta ntende? Nton kuse ki Pandi krê? Pandi krê paga un tranga flor sertu kaxê pa el ganha tudu kel otu parti ki sobra, kel otu bolu. Mas tranga flor krê ganha metadi di bolu, Pandi ka krê se ka tari babá. Dos makaku ka ta da sertu, dos pertu ka ta da pasta djuntu. Nton. Tudu kre kume se parti tudu kre vive se parti bu ta ntende e isu ki e komplikadu mas nhos tenta djobe kunpanheru la nhos tenta faz senas maksimu pusivel pa nhos tenta ka straga amizadi pamodi di dinheru mano bu ta ntende tranga fla fla ma asuntu nunka foi dinheru bu ta ntende ma ma e so be bilheti di viaji ki panji ke sa ta konkorda ku el e kila panji e otu tambe se si bo so kre fla un iventi ten dispeza ten kustu e ten tudu bu ta ntende. Bo ten ki ta paga artista, bu ten ki ta faze pas y tudu bu ten ki ta paga artista, dislokason, kumida, bebida, pa ta ntende un kuza, é kela ki rapaz mê ta ntende panka, se novu na kel momentu la, novu na kel ramu la, talvês el ka sabe txeu kuza, mas rapaz, nhos dexa di txeu kuza ki nhos sta ta ofende ku poi na redi sosial, é bon pa nos, nu ta kurti, mi ta kurti sin, y panka ta fla tanbe, matranka fula ami nhas sal, mi ta dexal na karinhu, nha, kel-li é un kuza tanbe, si é pape, é pape mal. Nton panka, bo tanbe s'ofende tranka fla nhos ta ofende kunpanheru mal. Mano, nhos konsensializa nhos odja ten sertu sénas ki ka bali bai net. Se marketing e ok, e dretu, marketing si ta pega fixi, ma se ka marketing ka ten kuza ki nhos bai ta ba ba ba ba. Ma e imajina sertu e marketing. Nton nhos fika pa li, kla nhos mara punga mi si pika rus pika, bife mi si panka mi si pregu pregu pamodi dinheru. Wata ten un kuza, dinheru ta straga tudu. Kandu ten makaku na meiu, kel roba kel otu, kel otu krê ganha más ki kel otu, senpri. Ta da prubulema. Nton é isu família, nhos fika ligadu, é nos nhos manda pa un abc pika dus pika, nu sta djuntu, nu ta kontra na prósimu kes vídeo pizadu família, é nos. Ka bali, ka bali des ton, e anju ka bali ma. Sima N flo, eu, el é ngana-n siábi na dinheru. Kel-la é kal djen? É kal djen ki é pa-u djuda ma. É kel dja, é algen ki ku ta djuda-l, el ka ta rikonhese. Abo algen, un algen ku ta djuda, é algen ku ta djuda. Bu ta da-l di korason pa el rikonhese. Abo gajus ta fladu pa el, Má dinheru di pasaji, ma ka ta sai na kel dinheru ki nu sta ta faze na xou. El fla, Má kel dinheru di pasaji, ma ka pode sai na dinheru di xou. Bo kel-li ki brinkaderu? Ami nton, mo ki N ta sai di Fransa pa ma Purtugal, nton mi N ta pé na txon? É ganansiadu ki es sta nel, mo. Ganansia, gaju ten ganansia, mo. Mo, ka nhos bai na kel paranóia di gaju la, mo. Acho ka ba di raston ka yo dexa ninhen ngana nhos ma yo acha tranka ku munta algen sobre kes kuza li sintende acho ka ba di raston no mi nen ka ta kre sta na kes kuza li ma yo aves bu ka ta guenta nha mada aves bu ta kre vizita ma bu ka ta guenta ma gen ten ki ta ra fala ba mi rugolé nhos ma. Ya ma gaju ganansiadu. E sen konta mintira familia mi nunka yo pa kenha ki konxi en rialidadi nunka nunka na nha vida N fla yo ma mi mas ki un ka ker MC N ta rispeta tudu MC sikrê bu ka sai kanta bu sai nunka na nha vida N fla kela nunka na nha vida pa kes yo ki sta li pa Diós pa Diós na séu nunka N baxa ningen nunka nha manu ami rialidadi rialidadi ma ri. Umildadi propi di verdaderu é kes umildadi ben fla na boka ami umildi pa ngana djen ku umildadi na boka so mintia pa N tenta pruveita ben pun nha rostu na kuz ka marka mi kul i love mc mi ki ben kul i love mc gosta ten fla nomi algin kul salamita obi ses afro da spidienti di ten show txoma pulisia jeral familia ka ten show show ka ten largadu kanseladu. Pamodi gaju ka bali des ton, e ka merese, e ka merese nu apoio di ningen, e ka merese, e ka merese ja. Gaju, gaju ka bali des ton, famia sima nha ta fla nhos, pior algen ki nkonxe na nha vida foi gaju la, nha, nhos dexal ingana nhos,

Nha, é sô kel-la, é sô kel-la ki N fla, mi fla sô pa dinheru, pasajen pa nu tra na kaxê pa nu ben, el sai n-da pa dodu, el sai, el ligou el, el krê, el krê ben mama, el krê ben mama, el krê danha más txeu, sim, el krê danha más txeu, Djodjinho entra la, fla.